hina leyi hi tirhaka eka yona yi fukameriwa hi Xikwembu lexi nga le henhla-henhla. Pfumelelani Jehovha a fukamela vana va n'wina exikolweni lava dyondzaka kona. Yeah. Pfumelelani Xikwembu xi fukamela tipulani ta n'wina. Pfumelelani Xikwembu xi pfu- fukamela dyondzo ya n'wina. Amen. Kahle-kahle vutomi bya n'wina hi byoxe. byi la ku fukameriwa hi tilo byi la ku fukameriwa hi xikwembu na vusiku ku na miseve leyi copiwaku mm. ku yi tlhava n'wina hi yona mhaka rito ra xikwembu ri ku a ku na tlhari leri nga lotiwaka ri loteriwa n'wina leri nga ta humelela swi vula ku matlhari me le ku lotiweni mara loko mo hi kuma hi fukameriwini hi xikwembu hi ta hlayiseka a ma nge endli nchumu jehovha a mi fukameli vayingiseri va mala fm Hallelujah. na le gondzweni aka public transport xikwembu a xi mi fukameli haleluya na le timovheni ta n'wina Mm. xikwembu a xi mi fukameli Eish. kwala mi nghenaka kona la mi fambaka kona fukameriwani hi tilo Amen. pfumelelani tilo ri mu fukamela Amen. loko mi nga fukameriwangi a mi hlayisekangi Mm. loko mi nga fukameriwangi mi le rivaleni Amen. loko mi nga fukameriwangi a swi saseki Amen. a mi karhalangi ku lahlana vhiki na vhiki na Eish. swi lava rixaka ra ka n'wina ri fukameriwa a Hallelujah. ri fukameriwi hi vatilu Amen. fukamela na swa mina yehovha Hallelujah. loko mi khoma laha swo onhaka mi khoma laha swo onhaka Fukamela. wayi swi onhaka ku laveka mufukameli Fukamela na swa Eh, mina. wena fukamela Yehovha. na xivono xa mina Hallelujah. xi kondza xi tlhotlhorha swin'wana swa kahle Eish. incubate my vision amen wo incubeta jehovha yes fukamela na swa mina na swa mina eka lembe ra 2022 u nga ta fukamela swa Fukamela. van'wana sweswi switina leswi a ni nga foroma swi fukame amen swi za swi fika la swi makaku yes wa nga fukamela xikwembu na xi na ximalani lexiya ni nga xi vekisanyana bek xi fukameli xi endla swo vonaka fukamela hosi kasi wa yi namuntlha ni dzika so dokodela wa yi namuntlha ni dzika sona heyi jehovha a fukameli na swa mukhegulu lavaya na swa mina fukamela jehovha a fukameli na swa tikereke ta hina a hi swi tivi leswi vulavuleriwaka hi vahundzi va patu va vulavulela va ku kereke leyi nge helo mfundhisi wa kereke leyi a nge humeleli timembara ta kereke leyi ti nge boxekeli mara hi ri eka siku ra namuntlha fukamela jehovha ku fana na loko u fukamela uticas Hallelujah. loyi a file Mm. mara u yona fukameriwa hi nandza wa xikwembu a pfuka a pfuka a hanya pfuka. nakambe a pfuka a pfuka nakambe Ah, ni vona swa n'wina swi fukameriwa swi pfuka nakambe amen swilo leswi a swi tikomba ingaku swa fa yes jehovha wa swi fukamela eka siku ra namuntlha eka siku ra namuntlha swa swa fukameriwa fukameriwa hi lava ku swi kota ku famba kahle amen mambarisana ringi lembe leri yes hi ri vukati bya n'wina a byi fukameriwa amen ma nghena tirhweni lembe leri haleluya ntirho wa n'wina na leswi mi nga swi aplaya jehovha a fukameli fukamela loko a za a fukamela swa kufumela swi hanya nakambe amen laha a ku titimeriwile yeah laha se a ku fiwile hey xikwembu loko xi za xi fukamela amen swin'wanyana swa swa endleka endleka swa matimba Mm, fukamela xikwembu fukamela na swa mina fukamela na xitichi xa mala fm haleluya xi lava ku fukameriwa xi lava wena va xi Jehovah. kula na ku xi sirheleleka Amen. Amen. xi yingisiwa hi vanhu lavo tala Xifukameli. xi fukameli Xifukameli we hosi. xi pfuna vanhu lavo tala Amen. xi fukameli Fukamela. xikwembu fukamela xin'wanani lexiya xi nge le ku hlumukeni laha mutini Hallelujah. ku va xona xi nga ta wu hluvukisa Fukamela we heyi Yesu. ko va xona ntsena xi tinyiketelaka ka swa xikolo xi fukameli Xifukameli wena hosi. xi fukameli jehovha Amen. fukamela fukamela xikwembu xa mina swa kahle swi kota ku famba kahle swi humelela vayingiseriwa mala f m ku nga va ku vulavuleriwe vubihi kumbe swo biha henhla ka vutomi bya n'wina ku vulavuleriwa na ndyangu wa wena ku vulavuriwa na mindzhukano na muti wa wena Makwerhu wa mina hi ri namuntlha wa fukameriwa. Namuntlha. Mindhukano a yi nga tirhi a henhla ka vutomi bya wena. Ha yi susa. Hi xikhongelo xa matimba lexi. Ha yi hlongola. Hi ri ha yi hlongola. Namuntlha wa fukameriwa. Wa fukameriwa. Xikwembu a xi fukameriwa. leswinene eka wena. Swa huma ku fukameriwa na mikateko ya wena. Hallelujah. Mikateko ya wena hinkwayo ya fukameriwa. Yes Lord. Xa yi fukamela Xikwembu xa hina. xikwembu lexi nga tsandziwiki hi nchumu fukamela fukamela tatana u nga karhali amen yana mahlweni wu fukamela hallelujah mhani wa mina pfumelelani xikwembu xi mi fukamela yes lord pfumelelani jehovha papa wa mina a mi fukamela yes jesus vantshwa a hi pfumeleleni tilo ri hi fukamela fukameriwa ho kolomu tiyunivhesiti va dyondzaka kona vana lava a hi va voni le tikholeji ya va dinga ku fukameriwa hi xikwembu fukamela Xikwembu. fukamela jehovha fukamela a ni tivi Jehovah. ku vayingiseri wa mala fm va yi twa mhaka ya le hi tlhatlhaku Ere, namuntlha fukamela na swa mina fukamela na swa mina yehovha haleluya ene dokodela ra mina amen xikwembu xi ni tsakisa hi ku loko se xi fanele xi fukamela Amen. a xi langusi ku i xindyangwani xa njhani a xi langusi ku ku na tiyindlu tingani a xi langusi ku i vanhu lava nga humelela ku fika kwihi xo nghena xi fukamela xi fukamela na swa mina xi hundzuka manana eka lava nga ri ku na vomanana xi hundzuka tatana eka lava nga ri ku na votatana hey xa fukamela i xikwembu xa matimba muhlayisi wa tinoni amen xa fukamela xikwembu xa xi nga hina. tikombi no muti luwa a wu na wanuna amen xi fukamela eish vana va tlhela va yingisela swi nga tikombi no va kurisiwa hi munhu wa xisati a ri a ri yexe yexe amen kasi i tilu leri nga fukamela leri nga fukamela ei loko tilu ri za ri fukamela swi herile i mani a nga onha onha ku hava xikwembu xi ku la ni tirhaka kona ku nga vi na loyi a nghenisaka nghenisaka xandla haleluya xa fukamela xikwembu amen jehovha wa fukamela yes swi kota ku famba kahle amen a xi fukame na promotion ya n'wina kwalani mi tirhelaka kona mi haleluya tirhile malembe ma tele i nkarhi wa ku mi tlakusiwa tlakusiwa. Rito ra Xikwembu ri ri, Daniyele a tlakusiwa hi hosi yin'wana na yin'wana leyi a yi nghena evupresidenteni. Hikuva a fukameriwile. Hikuva Daniyele a fukameriwile hi Xikwembu. Haleluya. Va n'wi teka va n'wi chela kheleni ra tinghala. Eh. Xikwembu xi fukamela. Amen. Tinghala ti hundzuka munghana wa yena. Yes. Ti nga n'wi phori. Yes. shadraka na mixaka na abednego Yeah. va tekiwa va cheriwa kheleni ra ndzilo ku Amen. va tshwa Hey. tilu ri va fukamela va Hallelujah. nga tshwi Hey. va humesiwa va ri lava hanyeke va nga nuhi na musi Amen. xi fukamerile xikwembu Xikwembu xa tiya. daniyele va n'wi chela kheleni ra ndhope Yeah. hi juni a heta vhiki a ri ndhopeni a nga dyi nchumu a nga nwi nchumu tilu ri fukamela va n'wi tsavula a huma a hanya a ya mahlweni a chumayela vhangeli xikwembu xa fukamela lexi nga pfuna uticus uticus prophet wa mina ya na vayingiseri va mala fm eh, swi vula ntsena ku fortunate fortunate loyi a nga na kateko ei loko va za vanhu va ku unfortunately ve ri khombo ra kona amen mara loko va za va ku fortunately hi lero ve ri kateko wa kona ya se vito euticus ei a ri vula leswaku kateko wa kona lowa loyi a nga na favor Hey. lowo tsakeriwa Mm. loyi swi n'wi fambelaka kahle Yeah. mara ku fika xiyimo a wa a fa mara Amen. vito ra yena ku ri yena fortunate ri n'wi pfuxa mara vito leri oh, ya, ya, ya, ya, ya. Hallelujah. ri n'wi landzelela amen a va wa kateko ku pfuxiwa a ku feni a ku fe heyi ku na vantshwa vo tala lava nga wa mafesitereni ya vutomi ya swilo a swa ha ri ku fambeni eyi van'wani va vi ti-drop out a tiyunivhesiti Mm. hayi ku vatswari a va nga ri ku va sapoteni Mm-mm. a va dyondza va nghena xikolo va tshami fesitereni ya heyi hi nga hanyi vutomi bya ku tshama efesitereni eyi loko a n'wi pfuxile a pfuka yutikasi ya u tlheleli ekerekeni pawulo a ya chumayela ku ya emahlweni mm. a cinca position la uticus a tshami kona mm. se a ku nga ha ri fesitireni a tshami kahle swi kota ku tshamiseka mhani wa mina mi nga ngheni vukatini mi fika mi tshama fesitireni papa wa mina mi nga ngheni ntirhweni mi fika mi tshama fesitireni mi nga ngheni kerekeni mi fika mi tshama fesitireni kumekani ndhawini leyi mi swi vonaka lani safe ni tshamisekile hi ku loko ko pfumaleka mufukameri yes. swi vhe swi va swi onhakeli ma swi makumu vona ka yutikasi a wa a fa a fukameriwa mara loko a fukameriwa hi muapostola pawulo Ey. a pfuka a hanya nakambe Hmm. ni ri talenta ya n'wina kwalano mi nga kona ya fukameriwa madyambu lawa ya haleluya huma ya vonaka haleluya van'wani va n'wina mi na tinsimu a mi tsandzeka ku rhikhoda hi ku a mi na timali ya xikwembu a xi fukameli Nyiko yeleyo. Silivhere na nsuku i swa Yehovha, a swi koteki ku yi za yi humela erivaleni. Vanhu va katseka hi yona. Xikwembu a xi fukameli. Ai moyi va nyika risimu ri ta wona Mavis mm. Mathebula a ku hi le rendweni hi le rendzweni a rendweni swi lava ku endliwa yini swi lava ku fukameriwa lava ku fukameriwa hi nga fambi ka rendzo leri hi nga fukameriwanga hi Xikwembu hi yaloye eh, tsakani Mavis mm-hmm. Mathebula a ku hi le rendweni hi le rendweni